Лӗпӗш ачасем валли
Вӗтӗр шакӑр тусӑмсем

Та юмах ҫӑмхине-сӗтер. Уйӑхпи юмахӗсем. Ырӑ каҫ пултӑр, ачасем, пирӗн ҫамрӑк радио итлекенсем. Тулли уйӑх пек ҫутӑ салам пурне те. Паян пирӗн юмах кушелӗнче Чемен чӑваш халӑх юмахӗ эппин Шӑпланса та лӑпланса ӑна итлеме мелленрех вырнаҫар. Юмах юпа тӑрринче, халап хапха тӑрринче. Пирӗн пӗчӗк тусӑмӑрсем радио ҫывӑхӗнче выльетпӗр.
Ӗлӗк-авал чӑваш ҫӗрӗ ҫинче Чемен ятлӑ паттӑр пурӑннӑ тет. Вӑл яланах ҫар тумӗпе ҫӳренӗ, тӑван ҫӗре тӑшмансенчен хуралланӑ. Паттӑр ячӗ чӑвашра ҫеҫ мар, инҫете сарӑлнӑ. Ҫавӑнпа та пулӗ тӑшмансем паттӑрпа вӑй виҫме шикленнӗ, тытӑнса тӑнӑ. Чемен ватӑличченех пурӑннӑ. Акӑ вилӗм те ҫывхарать. Чемен патӑр пур чӑваша пухнӑ та ҫапла каланӑ.
Манӑн сиртен уйрӑлас вӑхӑт ҫитрӗ. Эпӗ вилсессӗн юратнӑ уттӑма тата ҫар хатӗрӗсене пӗрле хурӑр. Ӑнсӑртран тӑшман тапӑнас пулсан, ман вилтӑпри патне пырӑр та «Чемен! Чемен!» тесе ятран ченӗр. Эпӗ тӳрех сире пулӑшма ҫӗкленӗп.
Чемен паттӑр вилсен, хӑй ыйтнӑ пекех, ҫӳллӗ ту ҫинче пысӑк шӑтӑк чавнӑ. Ҫар тумне тӑхӑнтарнӑ та учӗ ҫине вырнаҫтарнӑ. Хӗҫпе питлӗхне юнашар хунӑ. Чемен вилсен те ырӑ ячӗ халӑхра упраннӑ. Аслашшӗсем унӑн паттӑрлӑхӗ ҫинчен ывӑлӗпе мӑнукӗсене каласа панӑ. Пӗррехинче Ҫамрӑксем чемене пытарнӑ улӑп тӑпри ҫывӑхне вӑййа тухнӑ. Ӑнсӑртран каччӑсем унта чемен патра пытарнине аса илнӗ. Йывӑр вӑхӑт ҫитсен чӑвашсене пулӑшма ҫитетӗп текен чемен паттӑрӑн сӑмахне ӑруран ӑрӑва куҫаканскере аса илнӗ. Ҫамрӑксен патра питӗ хӑйсен куҫӗпе курасси килнӗ. Атьӑрӑна чӗнсе пӑхар! Чемен!
Чемен! Тух!
Сасартӑк ҫӗр чӗтренсе илнӗ. Улӑп тӑпринчен шурӑ ут утланнӑ, ҫар хатӗрӗсене алла тытнӑ Ҫемен патӑр тухнӑ. Ӑна курсан ҫамрӑксем хӑраса ӳкнӗ. Анчах та Чемен вӗсене тивмен. Вӑл малтанхи пекех тӑван ҫӗре пӑхса ҫаврӑннӑ. Унтан вара каялла кӗрсе кайнӑ. Ҫавӑнтанпа чӑваш ачисене чир-чӗр аптрата пуҫланӑ. Пысӑкки те, пӗчӗкки те ҫине-ҫине вилсе пынӑ. Кӗҫех ватӑсем канаша пуҫтарӑннӑ.
Тем тесен те кӑна пире Чемен асаплантарать. Кӳреннӗ ӗнтӗ пире хӑйне ахалех чӑрмантарнӑшӑн. Ватӑсем улӑп тӑпри патне пынӑ та вӑкӑр пусса чеменрен каҫару ыйтнӑ, чӳк тунӑ. Ҫавӑнтанпа ачасем вилме пӑрахнӑ. Унтанпа чӑвашсем ҫулсерен чемене вӑкӑр парса чӳк тӑваҫҫӗ тет. Вӑт ҫапла, ачасем, кам аслисене сума-сумасть, йӑх-несӗлсен йӑли-йӗркине шӳт вырӑнне хурать,

юмах ярса юптартӑмӑр пӗр сӑмах та суймарӑмӑр халӗ вара ачасем ыран ҫӗнӗ ӑс илме ҫывӑрса вӑй пухӑр чипер юлӑр ырӑ тутлӑ тӗлӗксем курӑр. Юмаха Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ артисчӗ Владимир Григорьев тата Василий Иванов Григорий Петров артистсем Дмитрий Тимин студент вуларӗҫ. Юмах текстне туссен юмахӗсем кӗнекерен илнӗ. Кларым редакторӗ Алина Герасимова, саз режиссерӗ Дмитрий Ефремов.